na mi amukela varhandza va yingiseli ku nghena endzhaku ka nongonoko swa vutomi nongonoko hi langutaka mahanyele aka hina mahanyele aka gaza swi endlekaka hinkwaswo hi java hi ka yini homa kwala ke nongonoko nakambe tsika ni nghena ke mhaka hi nga na yona namuntlha hi la ku languta hi rheve leswe dyondzo i ku swi famba njhani kumbe ku xini xi endlaka eku ke ndhawu ya ka hina a xikolo xi va xilo xa ku nani a xi xiximiwi kumbe ku a xi hloniphiwi se ni xi endlaku ku nani vana va ya ku xikolweni va faneke va va tshikela xikolo endleleni leswi swi kani hi twa mavonele a atkin hlungwani a nga hi nyikavo eku sini swi endlaku eku nani xikolo xi va xilo xa ku nani a xi hlonipheki ndhawini ya ka hina um mhaka ya ku tekeriwa hansi ka xikolo hi vana va ka va le ka hina ya vava swinene mhaka leyi ni vona ku swi ne ku ne ma-factors o tala a contributaka to this issue swi fane ku vana hi chi vona a va teki xikolo va chenja serious vatswari a va teki vana a va ku teki nkarhi wa vona ku tshama ni vana kha va hlambanyisela timhaka ta xikolo ni ku tsandzekela ku nga endla xikolo maticha na wona nakambe a nga koti eku dyondzisa vana swi va nyika ko e, eku lava ku ala ka va dyondza at the other hand xikolo hi xi xona xikolo xa ka hina xi hava ma appropriate utensils apparatus to use eku va kota ku vana va kota ku comprehenda swilo swo leswi ka va dyondza especially when you look at the subject of science science i subject leyi tirhaka hi ma-experiments but you find vana a va endli ma-experiments lawa a va ma koti ku ma vona kha a endleka mara the curriculum i require ku vana va va ni ku vona ma-experiments kha a endliwa xikolweni but you find ku hina yo dyondza kunene ma-experiments ku ku ni experiment yo fana ni leyi ni leyi ni leyi yi endlekaka swi endla so so ki yi tsala kunene mara eku yi swi vona ki swi endliwa a swi endleke
akhesa ni atkins n'wana ka nyika mavonelo ya yena a ka ku yena swin'wana swi endlaku hi mhaka yi ku na swikolo swa hina hi nga na swona leswi i swilo swo tala hi fundisiwako a vana va tiwa va nga so swi vona ke ku hanya ka vona na khesa ni mina phasi mondlovu kwala kenekonoko swa vutomi leswi swi tshikani hi twa ku florence makondo weyini

hi le ka nongonoko swa vutomi tsikanisisa misaka ya mahlweni na nongonoko wa hina sweswi tsika ni nga languta emavonele a dr davison makondo a hi katekile va kotile ku hi nyikawa mavonele a vona ve na ni vona i vatswari va fanele va fundhisiwa eku na ni form 4 kumbe ku form 6 a hi kona vi ku helelaka ku dyondza n'wana u fanele a kumeliwa eku a yisiwa a dyondzela ntirho emayunivhesiti ni ma-colleges va hlamusele va ku kuwa va ku ngiwa ku feyila um eh, vatswari fanele va tiva ku na ni van'wana a nga feyili um ku ni mintirho yo tala ku n'wana u kota ku endla va nyikile mifanekiso yo fana ni swilo swi ku mintirho ya mavoko ah, va te ku vatla ni ku vaka maka n'wana u kota ku fundhisiwa sweswo a kotlako a kesa dr jackson makondo hi mavonelo a vona ni mafasi modloko seswi tikalinga koka moya hi twa lisimu kusuka ka fulo a ka ku yena mita ribye a yi ribye limitiwako u vula ku miyela a i lisimu li nge ne dyondziso ke hikwavo va nga vukatini ni mina phasi no kwaleke nokonoko a yi tweni lisimu

ni pasimo ikwalakene unongo swavutiwa michuchekani ku yi engisa ke youtube ni ke soundcloud nakambe ya mi khutaza ku mi wi nyika mavonele a n'wina hi matirhele a hina sweswi tsika ni languta papilo ya matimba chauke eyi ta tshova xilungu la wena looking at our lands they are so rich I think you are venturing into agriculture may help us out of poverty. Ni matimba chao ukiwa balabula kuna ni swikahle ku yenda use kurima i ku vatswari va nga rili kumbe ku ku peta hi mhaka ya ku pfumala mali ya ku yisa vana xikolweni a khensa hi mavonelo a yena robert uh, wenani yena um, swi kahle kambe ku languta nyiko yin'wana um eh, yewena ni yena kambe u nyikile swilo swo fana ni ku ku byeletelana swilo swi hava u tsale yena ku na ni peer pressure hi yona yin'wana yendla ku na ni xikolo xi va swilo swi nga xiximiko ke ndhawu ya hina vafana vatsongo va byeletelana ku ya majoni ni swin'wana a tise mavonelo ya wena hi tsalelwe kambe ni take sure mutsongi chauke wena ni yena a maticha va fanele va hambana leswi ku tekana ni vana ve xikolo ku sale yena ka ku na ni um sexual relationships uh, ni vana ve xikolo swilo swi hluphako kumbe ku swi kanganyisako uh, swi swi swi e- e- edyondzo ye vana ve xikolo hakisa mavonelo la wena knowledge mukhetsi wena ni yena xikolo xi fanele xi kombiya xi komba evukahle bya xona kusuka ke lava va nga heta xikolo hi mitirho va twa va ka va endla set free u tsale ka ku yena isolation from better schools eku vula ku na ni ndhawu ya hina i le kule ni swikolo swi kahle swi nge ni dyondzo yi nga tlakukavo we hi swo swilo swi endlaku ku na ni a xikolo kumbe ku hi kuma ku vana va ka hina a va fambeleli mahlweni ni dyondzo ha khisa mavoni la wena jalison chauke u nyikile e, e, u tsale ku yena projects u tsale vafuxayi wa swilo swi kotaka ku to eku tlakuseta kumbe ku ku pfunetela vatswari ku va la ka va fambisa vana xikolweni va nga pfumali mali pardon ndlovu u rhila hi bakosi we bakosi vana a va alisiwe ku ya bakosini swilo swi kanganyisaka madyondzele a vona na khesa ni mapasi mandlovu tshikani ku iswona ni nga mi khomile varhandza va yingisetikanokonoko swa vutomi a yi tlhanganeni kambe vhiki yi tako hi ka hi mu vekela lin'wana bandla lo hambana ni leli a a li chuchekani ku yi layila ke whatsapp 0774232478 hi kona mi kota ku yi tsalela mavonelo ya n'wina ma kota ku yi landza ke youtube ni ke soundcloud mi yingisa kwalaho mi nga rivali ku like facebook page yi nga wa pass mondlovu ni mina pass mondlovu salani